Yes, anuanom TVGH, anuanom TV GH homofo local stories nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ne your first time a wohwɛ page yi a aha na yɛ asante kɔtɔkɔnsɛm ɛna yɛde ɛbrɛw deɛ di na ɛsɛ fata sɛ ɔte frada clubs na so yɛn nso yɛde brɛw Ɛma wonya bi tie anaasɛ hwɛ ntu nya nsɔskraibu to the page a, mɛsrɛ wo sɛ sɔskripsyen button no fa nsa bɔ so na sɔskraibu ma yɛ. Wo sɔskraibu a ɛyɛ free, yɛnte sɛ ɛbɛyɛ a yɛde videos to ma nso bɛnya bi ahwɛ wɔ page no so. Anuanom TV GH Pioli, Asante Kotoko nsɛ. Me din de Stephen Tornado Appiah. Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse sɛ wagye page no ato mu wɔ hɔnom. Yɛreba abɛdi nkɔmmɔ Ɛwɔ Kro Bia Kumasi Asante Kotokuboo Bokuo no Asoɛeɛ Yes yɛreba abɛdi nkɔmmɔ paa ɛwɔ Asante Kotokuboo Bokuo no Asoɛeɛ na biribi bia ayɛ kama kama Wonya register to for abu census a dial star nine two zero star nine nine ash star nine two zero star nine nine ash na register to for abu census anaasɛ www dot faabucensus dot com www.faabucensus.com ne register na biribibiara ɛnyɛ kama kama ɛwɔ ɛhɔ nom. Yɛba abɛdi nkɔmmɔ sɛdeɛ mekaeɛ no na Nyankopɔn yɛ adom a sesei no officially date no anya aba abɔnten. Ahaa, talent ɛyɛ identification no hunt no eh, date no anya aba abɔnten 18th July, 18th July ɛne Nyankopɔn yɛ adom a. Ɛnnɛ, ɛbɛba so wɔ ɛyɛ Kotei AstroTurf, Kotei AstroTurf. So wate aseɛ? Ɛhɔ na kyerɛ sɛ talent ɛyɛ identification hunt no ɛbɛtɔ dwa. Nti mo a moafra mo register no nyinaa, Nyankopɔn yɛ adom a Friday, Saturday ɛna ɛyɛ deadline for ɛyɛ registration no. So wate aseɛ? Nyame adom a Friday Saturday yɛ deadline for ɛyɛ registration no nti no wo nya register wo ba no, wo nana no, eh, wo wɔfaase no, w'adamfo no, so wate aseɛ akora no a ne ne te mantamu no onim bɔ ɔbɔ but onim mmoa so wate aseɛ ɔmmɔ tim biara na onim bɔ ne bɔ na ne age no ɛyɛ between 17, 18, 19 a Ɛnɛ yi ɔ qualify sɛ nɛ ɔba no ɔbɛ yɛ justify. Nyame yɛ n'adom nɛ sɛ yɛfa no a ɛkyerɛ asɛm no deɛ ɛɛ buburugyaa so ate aseɛ nti ɔmo pɛ obi a o o o o owɔ SS a ɔbɛ wie anaasɛ afei ɛna wawie SS so ate aseɛ ɛna ɔmo mpɛ obi nso a ɔyɛ dɛ ɔbɔ team nti Nyankopɔn yɛ adom a Eighteenth July ɛbɛsi Saturday Eighteenth July ɛbɛsi Saturday Nti ɛda no duru hɔ nom a yɛbɛfrɛfrɛ ha wɔn a mo register no nyinaa yɛbɛfrɛfrɛ na baabi a wɔ biara no waba accommodation nka ho accommodation nka ho so wate aseɛ nti no sɛ wobɛtumi aba di a woba a aduane deɛ after ɛyɛ trials no anaasɛ after biribiara no Wɔbɛma wo aduane adi kamakamakamakama. Nyankopɔn yɛ wo adom ne yɛ peke wo a, na wada ayi Nyankopɔn ase. Biribi biara bɛtumi ayɛ kamakama wɔ hɔ nom. Na wo nya register wo ba no nso a, ɛnɛ yi, eh, wobɛtumi eh, asɛnde ne details no de akɔ ɛyɛ eh, number wei sei so ɛwɔ he koraa eh, okay, okay. Wobɛtumi de a sɛnde ne details, ne age a ɛwɔ ne Ghana card so, na ID, ɛɛ ne din a ɛwɔ ne Ghana card so, ɛne ɛyɛ ne position a ɔbɔ, ɛne baabi a ɔwɔ seesie a, so ate aseɛ. Fa kɔ 0356 0 ei 0536 515311 515311 0536 515311 ne frɛ anaasɛ ɛmfrɛ Sɛn de ɛyɛ details ne yɛdɛn ɛfa kɔ ne register na biribi biara ɛnyɛ kama kama nnipa no almost ɛnkyɛ week biara registration no ɛɛba na wieɛ ɛyɛ free so ate aseɛ ahaa sɛn de details no fa kɔ mom na biribi biara ɛnyɛ kama kama na yɛnwura mu ne yɛmfa ɛyɛ nsɛm no ɛmfa mmerɛw from korɔbea Kumase Asante Kɔtɔkɔ aso Nyankopɔn yɛ adom a Saturday ɛna asan ɛɛ ɛɛ The black stars of Ghana yɛbɔ yɛ last ɛyɛ group game yɛbɔ yɛ last group game against ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ mu ɛyɛ Croatia yɛbɔ yɛ last group game against ɔman a yɛfrɛ mu Croatia the last two editions of ɛyɛ World Cup 2018 Croatia ɛbɔ finals 2022 Croatia ɛbɔ semi finals nti no in terms of ɛyɛ uh, recent performance in World Cup anaasɛ at World Cup no They are a solid team so ate ase they are coming with the likes of ɛyɛ eh, uh, eh, Matthew Kovacic, Ante Budamel, Luka Modric, Mario ɛyɛ eh, Pasalic, eh, Susic, Ivan Perisic, ɛyɛ Livakovic so ate aseɛ they are coming with ɛyɛ these players a wɔn nyinaa bɔ ɛyɛ very ɛyɛ competitive ɛyɛ leagues na wɔn yɛ dɛ wɔn bɛnti. nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛyɛ good game so ate asɛ ba ghana we are, we are riding on uh, like yɛwɔ yɛ confidence no ɛnɛ yɛwɔ soro after getting that ɛyɛ memorable famous so ate aseɛ draw against ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ mu england no nyankopɔn yɛ adom a ɛdɛ kyena anaasɛ saturday eh, 9 o'clock pm ɛna akyɛ sɛ yɛbɛhu sɛ yɛdi second yɛdi third anaasɛ yɛdi first ɛwɔ hɔ no memɛnya a because yɛdi second a yɛbɛkɔ canada yɛdi second a yɛbɛkɔ canada ɛhɔ na yɛbɛkɔ akɔbɔ run of 32 na ɛkyerɛ sɛ paate ɛntumi nkɔbɔ bi ɛnti ida sɛ yɛbɛdi first anaa yɛbɛdi third ida sɛ yɛbɛdi first anaasɛ yɛbɛdi third sɛ yɛdi third a yɛbɛkɔ akɔhyia top team yɛdi yɛankasa no sɛ sɛ sɛ yɛdi second a ɛyɛ yi da sɛ yɛdi first a possibility sɛ bia yɛbɛhyia Between eh, mo, eh, Portugal ne ɛyɛ Colombia because yɛdi second na Portugal tɔpi ne group a yɛbɛmiti ɛyɛ Portugal si yɛdi first na Colombia di second a anaasɛ yɛdi third a yɛbɛmiti ɛyɛ Colombia nti no ɛyɛ eh, first deɛ yɛhwɛ sɛ ebi a baa mempɛ sɛ yɛbɛkɔ ɛyɛ canada yɛkɔ canada yɛbɛlu so thomas tɛ party yɛkɔ canada yɛbɛlu so thomas tɛ party nti no medeɛ mempɛ sɛ yɛbɛkɔ ɛyɛ canada so ate aseɛ ha nti no nti yɛdi second yɛbɛhyia winners a wɔwɔ ɛyɛ group l ha ɛyɛ eh, eh, group k nti group k no winners no ɛyɛ between portugal and ɛyɛ eh, colombia Ahaa ɛna yɛdi first a anaasɛ yɛdi third nso a yɛbɛhyia ɛyɛ ɛɛ yɛdi ɛyɛ third a yɛbɛhyia deɛ ɔdi first ɛwɔ ɛyɛ group K which is Portugal Colombia wɔn na ɛyɛ the the the possi teams a anaasɛ ɔman a ɛyɛ possible sɛ ɛbɛyɛ dɛ yɛbɛmiti wɔn so ate aseɛ ɛno no bɛtɔ dwa yɛdi third yɛbɛkɔ akɔbi yɛ game no ɛwɔ Kam ɛɛ Kansas City ɛwɔ US hɔ nom ɛna yɛdi ɛyɛ first a yɛbɛbɔ ɛwɔ Atlanta so ate aseɛ ahaa ɛna yɛdi second yɛbɛkɔ akɔbɔ ɛwɔ Toronto yɛmpɛ sɛ yɛbɛ mese Thomas Teh Partey yɛmpɛ sɛ yɛbɛ mese Thomas Teh Partey na yɛnwura mu na yɛmfa Asante Kɔtɔkɔ nsɛm no ɛmfa ɛmmerɛ mu Deɛ ɛba akyire mu a, Korɔbea Kumasi Asante Kɔrɔkɔ ɛv ɛ ɛ interview ɛyɛ the next marketing ɛyɛ manager anaasɛ commercial manager ɛde ma Asante Kɔrɔkɔ bɔɔlbɔ kuo no. Ɛnni Asante Kɔrɔkɔ ahyɛ aseɛ interview. sɛ wɔn sɛ ɛɛ first no na yɛ yɛ wura ɛyɛ kɔku hamon ɔno na na ɛyɛ marketing marketing and brands manager ɛde ma asante kɔdɔkɔ boboku no ɔno maame mpɛ ne picture na memfa ne nto so ɔbaa yɛ wɔamɛyɛ hwehwehwehwehwehwehwehwe kɔku hamon ɔbaa yɛ wɔamɛyɛ hwehwehwehwehwehwehwehwe ɛnɛ yi Ɔkɔ because ɛyɛ IMC no na yɛ appointee no. Ɛnti sɛ IMC na yɛ appointee wo deɛ a, na sɛ wɔn dwumadie aba n'awieɛ a, ɛneɛ ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Wode adwuma no to hɔ na ɛnde wokɔ na yɛpue obi foforɔ. So ate aseɛ? Ahaa. Ɔno na ɛfiri ɛyɛ eh, Legon Cities ɛbɛpie mu wɔ Asante Kɔrɔkɔ no. Ɛnɛ ne dwumadie no aba n'awieɛ. mpaninfoɔ interview a lot of ɛyɛ interviews anaasɛ ɛ ɛ ɛ cvs ɛna wɔn receive for that ɛyɛ particular ɛyɛ role commercial ɛyɛ manager no na adeɛ teɛ n sɛ mpaninfoɔ nyɛ asettle on ɛyɛ nipa a ɛnɛ wɔn bɛbɔ ne din anaasɛ wɔn de dwumadie no bɛyɛ dɛ ɛbɛma no after ɛyɛ series of interview no na adeɛ teɛ no sɛ sɛ biribi ansesa a ebi a week wei deɛ sɛ ayɛn de awie from next week ɛrekɔ no asante kɔdɔkɔ bɛtumi appointe ɛyɛ the new ɛyɛ commercial manager na ɔno na ba bɛhwɛ the commercial aspect the marketing aspect of ɛyɛ asante kotokobo boku no so ate aseɛ that is why the last time na meka sɛ sɛ ne yɛfa commercial manager ne yɛfa ɛyɛ ma eh, commercial manager anaasɛ marketing manager a wɔba abɛyusu the brand asante kɔtɔkɔ na ɛde ayɛ adwuma Enti sɛ brand kɔtɔkɔ brand no sɛbi yɛde twitwi fam ne ɛma nkekaawa bi bɛbata ho a, n'adwuma no bɛyɛ den de ama no. N'adwuma no ɛbɛyɛ den de ama no. Enti no yɛnhopi sɛ yɛbɛtumi ama brand no ayɛ akɔnɔ sɛ bɛyɛ a ɔde kɔ adwaman nso so ɔkɔpɛ sponsors de aba a ɛnyɛ dɛ ɛmmoa nti nneɛma bi te sɛ ɛyɛ ɛɛ betting scandal match fixing nsɛnsɛm no ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne yɛtwa so kɛpɛ ne poma siberɛ ne yɛtwa so indiscipline yɛse player wei akɔhye shisha player wei ne wei akɔda wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛgu club no ho fi ɛde club no image yɛ dɛ ɛtwitwi fam so ate aseɛ aha always biara no ɛnyɛ de na negative stories deɛ every club biara no negative stories ɛwom Negative stories ɛbɛba abɔnten but the negative stories no should be rumours so ate aseɛ ɛyɛ nokorɛ koraa no a ɛba a ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ so ate aseɛ ɛneɛ Madrid ɛtumi nya negative story bi tumi ba even even ɛɛ eh, Madrid nansɛn Valverde ɛne ɛyɛ. um Tchouaméni fight yi initially ɛbaayɛ no sɛ e, news ni bloyɛ no na ɛsɛ ɛsɛ gyidi ɛsɛ nyini ɛsɛ gyidi kɔpem sɛ Madrid foɔ no ankasa de statement yɛ dɛ ɛba abɔnten ɛgye nsɛm a ɛwɔ so ɔma de statement yɛ dɛ ɛba abɔnten ti no negative stories deɛ club kɛseɛ bi and even clubs nketewa no koraa no Yɛwɔ negative stories yɛ dɛ ɛwom ahaa na ɛnte sɛ ɛyɛ akɛseɛ te sɛ Asante Kɔtɔkɔ Bobo kuo no nti deɛ ɛteɛ no no eh, Kɔtɔkɔ ɛbɛfa ɛyɛ marketing anaasɛ commercial manager ɔno ɛba bɛ focus on the marketing aspect ne ɛyɛ the the the the, the eh, commercial aspect of ɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ Bobo kuo no ɔbɛtɔn Asante Kɔtɔkɔ Bobo kuo no ɛde ama ɛyɛ the corporate entity na kyɛ sɛ yɛtumi anya sika ɛde aba bɛ sponsor ɛyɛ Bobo kuo no ɛno ɛne nsɛm a ɛfiri hɔ no mo ba a yɛde bi rema mo wɔ anuanom tv gh anuanom tv gh mewɔ house of folk exclusive story bi wɔ ha wɔ nti eh, house of folk menamfoɔ no a mohwɛ me no mede bɛma mo ansa na mayɛ dɛ masɔre na deɛ teɛ ne sɛ um, asante kɔdɔkɔ new ɛyɛ eh, sponsors kate sponsors

IMC no extendee contract no de maa THB. Enti no, wɔn na sisi a me ne wo kasa yi, kɔpem sɛ ebi a board no ɛbɛ terminate wɔn contract no, wɔn yɛ ɛyɛ kit sponsors de ma Asante Kotoko Bobo kuw no. Na deɛ me te kyerɛ mu a, eh, nkɔmɔdie gu so kɔ so. between ɛyɛ THB ɛne ɛyɛ the board no after ɛyɛ review of ɛyɛ the new contract after sɛ board no ɛ review ɛyɛ the new contract no board no ahu sɛ daabi and the way a contract no si teɛ no ɛwɔ sɛ yɛsesa terms and conditions no ɛwɔ sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛsesa deɛ dɛ ɛde firi because wotumi sɛ wei deɛ ɛbɛnɛfete ɛyɛ the the the the company no so ate aseɛ company no benefit more than ɛyɛ asante kɔtɔkɔ boboko no in terms of ɛyɛ eh, direct ɛyɛ finances anaasɛ sikasɛm mu because deɛ company no ɛyɛ the brand thb no Wɔyɛ ara ne sɛ wɔbɛma Asante Kɔtɔkɔ ɛyɛ replica jerseys ne ɛɛ eh, training kit ne adeade no so ate aseɛ ha tra traveling bags ne ɔho those kind of things no home and away jersey ɛɛ eh, both ɛyɛ youth team and then senior team ne technical team no ɛno ne adeɛ a wɔn provide ɛde ma ɛyɛ ɛɛ eh, ɛɛ team no free. So wate aseɛ? Nti no, mɛka sɛ ɛno ne adeɛ wɔn nya. Aside that no, replica jerseys a wɔn tɔn nyinaa no, sika no dodoɔ naa ɛkɔ THB foɔ no hɔ. Nti kɔtɔkɔ wɔ ɛyɛ percentage wɔ number of ɛyɛ replicas wɔn bɛyɛ dɛ wɔn bɛtɔ, but ɛyɛ dodoɔ naa kɔtɔkɔ supporters bɛtɔ no. Dɛ mbowa a dɛ ha yɛ Asante kɔrkɔ bɛyɛ dɛ esik ebenya sika ayɛ dɛ ɛde afri mu. Nti wotumi dze dɛ THB as a brand as a company no deɛ ɔ ɔmo benefite. Aside that no wohwɛ the kind of mileage a through Asante kɔrkɔ boobɔ kuo no ɔmo anya a wotumi dze kɔtɔkɔ nhyɛ da nn benefite nnya some direct benefit sikasɛm bi nyɛ dɛ ɛnfa mfri mu. Nti no after the contract ɛyɛ review no deɛ ɛteɛ ne sɛ anaasɛ deɛ ɛba ne sɛ sɛ wɔn na ɛbɛtoa so de ama asante kɔtɔkɔ bobo kuo no a nsesaeɛ bebree na ɛbɛba nsesaeɛ bebree na ɛbɛba and ebi ne sɛ ɛɛ ebetumi aba sɛ wɔn betumi akɔtɔkɔ ebetumi akɔtɔ ɛyɛ ɛm like wɔn wɔn wɔn wɔn yɛ a kɔtɔkɔ bɛkɔ akɔtɔ ɛyɛ jesus no. So wate aseɛ? Replica jerseys no na wɔn ankasa abɛbie wɔn shop kɔtɔkɔ shop ne yɛ tɔn yɛ jerseys. So wate deɛ meka no ase? Kɔtɔkɔ no ankasa bɛkɔ akɔtɔ ɛyɛ jerseys no. So wate aseɛ? Aha ɔkɔtɔ from ebi a THB anaasɛ ebi a aha ɔkɔtɔ a na ɔno ankasa ɛde aba abɛgu ɛyɛ ne ne rep ne shop Official kɔtɔkɔ shop anaasɛ eh, some ɛyɛ eh, eh, designated ɛyɛ shops a kɔtɔkɔ bɛpɛ sɛ wɔbɛtɔn ɛyɛ replica jerseys no hɔ na wɔn de ɛyɛ dɛ na wɔn de akɔgu hɔ na wɔn na supporters na ayɛ dɛ akɔtɔ ɛno no eh, kɔtɔkɔ ebe ebenya ɛyɛ direct benefit eh, like eh, ɔho kɔtɔkɔ benya sika more than ɛyɛ the recent ɛyɛ contract yi. because me maka sɛ me contract yɛ akɔtɔkɔ ne ɛyɛ THB sign no I don't have ɛyɛ more details about ɛyɛ the contract but the little that I know ɛne sɛ the more akɔtɔkɔ supporters ɛtɔ replica jersey no the higher asante kɔtɔkɔ ɛyɛ boboko no yɛ dɛ ɛnya sika so ate aseɛ but ɛkɔba sɛ supporters ɛkuta sika ɛpɛ jersey atɔ na sɛ ɔmu nya bi ntɔ a Na kyerɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ deprive asante kɔdɔkɔ from ɛyɛ getting ɛyɛ money more money that is why me me ne ɛyɛ THB foɔ no bɛyɛ dɛ ɛbɛnya ɛyɛ problem no nti sɛ nei THB foɔ bɛtoa so a ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ sɛdeɛ wɔn ayɛ review no wɔn nyɛ review no wɔn na wɔn ntena ase nka sɛ masa agreement a yɛne mu kɔ nie Mum provider replica jerseys no kɔtɔkɔkɔ yi a ɛnɛ this year amanfoɔ bɛtɔ kɔtɔkɔ replica jerseys papa because nneɛma a ɛbɛyɛ the broni coach aba broni technical director aba new board nneɛma a ɛba abɛsi n'akwan so kɔtɔkɔ supporters bɛtɔ jerseys But Jesus bɛba na sɛ supporters ntumi ntɔ a anaasɛ ekuta sika ba a wɔn ntumi ntɔ a, ɛkyerɛ sɛ wo no a yɛne wo asan agreement no, yɛne wo wɔ that contract no, wɔntumi amfulfill wo part of ɛyɛ the agreement. Enti deɛ ɛteɛ no no, Asante Kɔtɔkɔ mpanimfoɔ. ɛredwene ho sɛ wɔbɛtoa so koraa no a, wɔbɛsesa ɛyɛ terms and conditions ne ɛyɛ agreement no, wɔbɛsesa no sɛ ɛbɛyɛ a Kotoko Booboo kuo no nso ɛbɛ benefit more from ɛyɛ that ɛyɛ kit sponsorship ɛyɛ deal no. Ɛno ɛne nsɛm a ɛfiri hɔ no ba a yɛde bi ɛrema mo ɛwɔ anuanom TV GH. Ma memfa House of Folk nsɛm wei sei ɛmfa nsɔre so so ate aseɛ. Deɛ ɛteɛ ne sɛ House of Folk ɔn sɛ wɔn pay new coach. Haas ɛyɛ exclusive story nti na meyɛ no. Haas ɛɛpɛ a new coach. Na a new coach no a wɔn pɛ no, wɔn ne Abubakar Watara adi nkɔmɔ anaasɛ Abubakar Watara da so wɔ hɔ. Na ɛnura board meeting ɛkɔɔ so between ɛyɛ anaasɛ board meeting ɛkɔɔ so. Na board meeting ɛkɔɔ so no board ne nyinaa ɛyɛ ɛsettle on sɛ Abubakar Watara because initially names a na ɛba sɛ Abubakar Watara kaa sɛ adwuma no onya Osabeyas ɛyɛ head coach so ate aseɛ na after the board meeting no mpanimfoɔ de to dwa sɛ ɛwɔ board meeting na sɛ sisi Abubakar Watara no yɛma no mɛyɛ ɛyɛ technical director anaasɛ sporting director Sɛdeɛ nnɛ yi yɛdeɛ no abɛyɛ director, director of football no abubakar watara ɛmɛyɛ director of anaasɛ sporting director ɔn sɛ sɛsi a meka sɛ wɔyɛ special assistant to the board chairman ɔn sɛ has ɛpamo no from ɛyɛ dɛ ɛyɛ coaching role no wɔn ampamo no koraa wɔn ama no ankɔyɛ sporting director ankɔyɛ technical director wɔn ama no kɔyɛ the special assistant ɛyɛ to the ɛyɛ board chairman nti wɔn ne role no ayɛ sɛ ɛyɛ ɛm ɛm yɛ yɛ maame evelyn nsia sari role no bi ɛwɔ kɔtɔkɔ no wɔn nso yɛ special assistant to the kɔtɔkɔ board chairman. Saa na ɛyɛ ɛ ɛ Abubakar Watara deɛ neɛ dɛ ɛteɛ. Abubakar Watara nso success a wanya wɔ African football no nyinaa ɛyɛ sporting director role because ɔfiri Ivory Coast ba ɔkɔyɛɛ sporting director ɛde maa WAC of Morocco ɛma wɔn gyee ɛyɛ Champions League. Ɔsan kɔyɛɛ sporting director ɛde maa ɛyɛ TP Mazembe ɛma wɔn gyee Champions League. Nti wohwɛ ne strength paa ɛyɛ the sporting director hɔnom no ɛne ne yi mpanimfoɔ sɛ okay Ɛneɛ yɛnsan mma no mmra na ɔmmɛyɛ ɛyɛ the sporting director dwumadie no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ Nations FC foɔ nso ne no redi nkɔmmɔ, wɔpɛ experience, wɔhwɛ sɛ Nations bɛkɔ Africa, nti no wɔpɛ experience, obi a ɔwɔ eh, experience ɛwɔ ɛyɛ African terrain no, na kyerɛ sɛ wɔ lead wɔn na ɔde wɔn yɛ dɛn, na ɔde wɔn kɔ. But ɛnɛ yi, Abubakar Watara din apue mu wɔ hɔnom. Ko- Dr. Che hyɛ aseɛ pɛ Abubakar Watara asɛm, ɛnyɛ nɛ, ɛyɛ last two seasons asɛm, me conf- I- me confirm ne nɛ. Doctor Kye wɔ ɔpɛ ɛyɛ Bubakar Watara asɛm yɛ two seasons ago nti ɛnɛ opportunity na ba a ebi obetumi ayɛ dɛ agrab ba deɛ teɛ no sɛ Bubakar Watara report ɛba kyerɛ mu a ɔyɛ agye atum no ayɛ the sporting director no ɛde ama Asante Kotoko Bobob kuo no ba dɛ kɔba sɛ ebi a Nation Service fo ayɛ skirmishes na sɛ Bubakar Watara ekopie mu wɔn ma bɛn ma ne nyɔngɔngɔ but as we speak now anaasɛ as we ɛɛ sisi a yɛkasa yi deɛ Eh ha so folk are on the verge of ɛyɛ appointing ɛyɛ coach a ne din de Abubakar Watara as ɛyɛ new ɛyɛ sporting director na new coaches a ɛnɛ wɔn din abɛtɔ dwa ɛnura after the board meeting no management meeting ɛkɔɔ so rep coaches mmiɛnsa ɛna wɔn din ɛtɔɔ dwa ɛwɔ management meeting n'ase one ɛyɛ Nebosa ɛyɛ ako ne coach no koraa ne din na ɛde sɛ Nebosa bibi bibi bibi so ate aseɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɛɛ Kasim Mengel Kassim Mengel, ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ eh, Nana Agyeman, ɛyɛ Vision FC ɛyɛ coach no. This ɛyɛ three coaches ɛna so far wɔn leading race no. Sɛ wohu sɛ Kassim Mengel akɔpie mu ɛwɔ Hearts of Oak a, ɛma no nyɛ ɔnwanwa. Ɛno ɛyɛ exclusive story on Hearts of Oak a ɛnyɛ kɔtɔkɔ related but eh, wɔn yɛ direct ɛyɛ rivals no deɛ because menim Hearts of Oak supporters sɛ wɔn hwɛ page wei ɛwɔ sɛ yɛde gu wɔn wɔn na wɔn ho deɛ kɔ Hearts of Oak stories deɛ Haa deɛ wɔ bebree so ate aseɛ but ha no yɛ kɔtɔkɔ stories ahaa Nyankopɔn nhyira obi biara na ɔnyɛ obi biara kɛse menkɔɛ meba abɛka goalkeeper bi ho asɛm de akyerɛ wo in the next video.